Kum sanghnih pariat, December ni sawmthum pakhat khan Mizo tam tak hna leh zirna avanga an chenna hmun leh India ram khawpuite zinga a lian ber pawl ni bawk Bangalore khawpui dai fema bus station pakhatah chuan Karnataka state mipuite ti thlabartu Cyanide Lalnu tia a hming lem an vuah sak hial Kum sawmthum pariat a upa KD Kempama, India ram pumpuia hmeichhe serial killer hmasa ber chu man a ni ta a ni. Awle, thlertute, ka channel min lo thirsak leh avangin inchungah lawmthu ka sawi tak zet a, video hmasa lama in comments te ka lo chhiar vek thin a, hmasawnna kawngah nasa takin min pui a ni tih kha min hriatsak leh turin ka duh cheu a. Khawngaia thahnem min ngaihpui leh turin ka sawm bawk a che u. Kum sang hnih pasarih kum tawp lamah chuan ruang pali ngawt chhar a ni a, chu chuan Karnataka Police te leh thuneitute lu a ti hai hle a ni. Chung an ruang chhar te taksa ah chuan sawisakna hnu hma emaw, pawngsualna leh tharum thawhna hnu hma hmuh tur a awm ngai lo va, Mahse, an tla reuh inbel leh thil hlu an neih ang ang te laksak an ni a. Tin, medical report atanga a lan danin, chung mi pali te chu cyanide hmanga hrai hlum an ni vek a ni. Cyanide chungchang hi han sawi belh lawk ila, cyanide kan tih chu kan hriat thiam theih dan tur berah chuan chemical chi khat, A tui chi emaw, a phut emaw, boruak, gas, leh damdawi mum anga siam chhuah a ni a. A hman dan tur dik taka hman a nih chuan thil tangkai tak a ni a. Mahse, mihring taksa in a mamawh tawk aia tam a ei emaw, a taksa a a luh chuan tur hlauhawm tak a ni a. Minute hnih atanga minute nga chhungin lungphu a ti tawp a. Rang taka damdawi thiamna hmanga enkawl zui nghal a nih loh chuan thihna a thlen thin a ni. Karnataka Police te chuan chung an ruang chhar pali te that tu chu man ngei tumin theih tawp an chhuah a, mahse hmasawnna erawh an nei thei meuh lo. Police te chuan chung ruang an chhar te chu tute nge an nih a, khawihmuna khawsa leh che nge an nih a, tute nge an chhung te, tin, engvanga thah nge an nih tih te chhui chiang turin investigation chu ngawrh taka beih chhoh zel a ni a, hun a liam ve zel a, police lamin thuthar an nei hlei thei lo. Chutih rualin mi bohri pawt a lo lut ve reng bawk si nen, police te tan pawh chu tual thahna zet chu Beti dawng rum rum tu a ni ta hial a ni. Chutiang boruak a nih mek lai chuan Karnataka police te chuan thulung chhiat thlak tak an dawng leh ta. Hmeichhe pakhat chu an chenna inah ama khumah nge thi a chhar a ni leh ta tlat mai a. Police te chuan a hma lama ruang an lo chhar tawh te nen inzawmna a neih ngei ringin a ruang chu en dik turin an la ta a ni. Nagaveni hi kum sawmthuma upa a ni a, pasal a neih hnuah fa a hrin theih loh avangin a beidawng thin hle a, fa a awtin a pasal fapa hrinsak chu a duhthusam ber a ni bawk. Nagaveni i ruang en dikna report a lo chhuak a, police te rinlawk ang ngeiin cyanide hmanga hrai hlum ngei a ni tih a chiang ta. Tichuan, police te pawhin beiseina thar an nei leh ta a ni. A rang a rangin Nagaveni pasal leh a chhungte chu thu zawt fiahin, Hmelma emaw an chhungkaw chunga chutiang thil rapthlak ti duh tur khawpa anmahni hawtu an awm em tih te zawtin an thawk chhuak nghal ta char char a, an thu hriat a piang bawh zui nghal zel a ni bawk a. Nagaveni tha a nih atanga kum khat dawn a liam hnu December ni sawmthum pakhat kum sanghnih pariat chuan hmeichhe pakhat Jaya mahni a insawi chuan Nagaveni i tle reuh thenkhat hralh ruk a tum tih hriatchhuah a ni a, Police te chuan um zui vatin Bangalore Khodai fema bus station pakhatah nang chingin an man ta a ni. Tichuan, Police te chuan chu an miman Jayamai chu thu zawt fiahin an dawp ṭan ta a ni. Kar lova in puang zuiin chu hmeichhia Jayamai anga insawi chu hun eng emaw chen Police tena an lo veh ruk tawh Serial Killer Cyanide hmanga mi hrai hlumtu chu KD Kempama i ngei chu a ni tih hriatchhuah a ni ta a ni. Chu thu zet chuan Investigating Officer te pawh a chhawng hle a, hun eng emaw chen an lo chhui tawh Serial Killer chu an beisei loh lutuk a hmeichhia a lo ni chuan a chhawng zual a ni ber. Heta chang hian KD Kempamai chu Cyanide Malika tih a hriat lar a ni ta a ni, a awmzia chu Cyanide Lalnu tihna a nih chu. Tichuan Police te chuan Cyanide Lalnu mimal nun leh a tunhma hun te chu an thei ang ang an la khawm chen ta a, Kum sang hnih pakhat khan ruk ruk vangin thlaruk chhung tan tir a lo ni tawh a ni tih pawh an hre chhuak ta zel a ni. KD Kempama Cyanide Lalnu ti a hriat Larnita leh India rama hmeichhe serial killer hmasa ber ni bawk chu kum sang khat zakua sawmsa rih khan Karnataka state a thingtlang khaw pakhat Kagalipura ah a lo piang a. He khua ah hian sei lian in pasal atan an khawpuan hrui thiam a nei ta a ni. An chhungkaw khawsak chu a awlsam lem lo hle a. Chutih laiin Kempama i erawh sum ngaina ve tak a ni thung a. Tichuan, an pawisa neih ang ang te chu pei pun tumin sum dawnna bul tan nan a hmang a, tin an neih sa bakah eng emaw zat chu an puk belh nghe nghe a ni. Mahse, a beisei loh lutuka thil thleng chuan a nun a thlak danglam sak ta dawrh mai a ni. Chutia eng emaw chen a sum dawnna a kalpui lai chuan a tla che ta thut mai a. An chhungkaw sum neih sa an chan vek bakah leiba tam tham tak an neih belh bawk a. Chu chuan Kempama i pasal chu a ti thin ur hle a, an chenna in atanga hnawh chhuah a ni ta a ni. Tichuan Kempama-i chuan amah a inchawm nan mi inchhung tihfai sak ten a inhlawh ve lawp lawp a, a chang leh rangka chak zawrhna dawrah tul tul thawkin a inhlawh ve thin a ni. Mahse kan sawi tawh angin Kempama-i hi sum duh tak a nia, pawisa a neih theih nan chuan ruk ruk pawh a pawisa hauh lo. A hnathawhna hmun atang pawhin tlereuh leh thil hlu eng eng emaw ruk theih a awm chuan ruin Khawdangah a hralh leh mai thin a ni. Hun a rel ve zel a, Kempamai chuan a chet dan tur ruahmanna thar a nei leh ta. Ni dinin temple hrang hrang a tlawh kual thin a, temple-a a thut lai chuan chu hmuna lo kal ve hmeichhia te chu a thangkam a awhtir ngei tumin a lo chhim bu dawi kual ta thin a ni. A sa seh tur chu a zir chiang hmasa te te a, Temple a lo kal ve hmeichhia te zingah pawh rilru lama manganna leh harsatna nei nia a hriat te chu khalh falin a kawm tlang nel ta thin a ni. Tichuan an harsatna te sawipuiin thu rawn te a lo pe a. Amah rawn kawm thintu hmeichhia te chuan an ring ngam ta nia a hriat hnuah an harsatna te sut kian a nih theih nan an sakhaw dan hmanga puja nei turin thu a rawn ta thin a ni. Puja an neihna hmun atan pawh hian hmun fianrial deuh a thlan sak zel thin a. Puja neih a nih ni ah chuan mawi taka rawn inchei turin chung hmeichhia te chu thu a rawn thin bawk a ni. An harsatna te sut kian a nih theih beisei a, puja nei tur a lo kal hmeichhia te chu Kempama i chuan an sakhaw dana inthawina chu a lo buatsaih sak a. An mit chhing tura hrilhin tui thianghlim in tur leh ei tur a lo buat saih lawk te chu a pe thin a, chung tui leh ei turah chuan cyanide a lo pawlh sa diam thin a ni. Chutianga mi a thah zawh chuan an tle reuh in bel leh an neih thil hlu zawng zawng te chu laksakin a tlan bo zui ta thin a ni. Tichuan a hmingthlak danglamin teipu temple dangah hmeichhe dangbum tur zawngin a thawk chhuak leh ta thin a ni. Eddie Kempama hi mi paruk thah thubuai awrh tira thiam loh chen tir a ni a, mahse mi thenkhatte chuan heng mi parukte bakah hian mi tam tak a thah belh an rin thu an sawi a. Police station-a mi bo report tute chuan an chhungte chin hriat loh a bo ta te chu Keddie Kempama inehna puja nei tura chhuak an ni a, An ruang hmuh zui tur erawh a awm ta lo a ni, tiin an sawi a. Mahse, hei erawh finfiahna hmuh zui tur a awm ta lo a ni. KD Kempama-i mi thah hmasak ber chu kum sangkhat Zakua Sawmkua pakua daih tawh khan a ni a. Kum sawmthuma upa Mama Tha Ra Jan a ni a, Temple-a a tawngtai laiin a that a ni. He tualthahna thlen atanga kum sarih zet a ral hnuin Cyanide lal nu chuan tualthahna rapthlak tak chu a chhunzawm ta mawlh mawlh mai a ni. Kum sanghnih pasarih, October thla a ni a, Cyanide lal nu chuan a sa seh tur atan Satanur khua a cheng a tunu bota zawnga hman hlel ve tak. Kum sawmnga pahniha upa Elizabeth-i chu a huaru leh ta khiau mai a ni. Tichuan a ruahmanna te a hlawhthlin hnu chuan a tle reuh leh a pawisa te a ruksak leh ta a ni. Kedi Kempama hian a mithah tur atan hian hmeichhia, Kum upa lampang a thlang chat zel a, chung hmeichhia rilru leh taksa lama harsatna leh natna tuar mek te chu an sakhaw inthawi dan hmanga an hrehawmna lak kian sak thei nia insawiin a bum chhuak leh mai zel a ni. Kan hriat theih china a mitha pathumna atan chuan kum sawmruka upa asthma natna avanga rei tak harsatna lo tawk tawhtu Yoshua Doma a ni a, tin a mitha palina atan pawh,

Tichuan, KD Kempama in Sainait hmanga mi a thah hnuhnun ber chu an chenna in nge a thah a ni ta? Kum sawmthuma upa Nagaveni kha a ni a, hun eng emaw chen a liam leh hnuah Sainait lalnu chu a mi thah tak tlereuh hral a tum lai nangchinga man a ni ta a nih kha. Sinai lalnu man a nih hian inhnam hnawihah an puhna hrang hrangte chu vawi tam tak court-ah trial neih a ni a. Kum sang hnih sawm khan Muniyama kum sawm rukmi a thah avangin thi tura a chung thu rel sak a ni ta a ni. Tin, kum sang hnih sawm pahniha Nagaveni-i a thah thu buai ngaih tawh a niin Kedi Kempama chu thi tura a chung thu rel sak a ni nawn leh ta a ni. He cyanide lalnu KD Kempama hi India rama hmeichhia serial killer hmasa ber a ni a, tin, Karnataka state bika hmeichhia thi tura a chung thu an rel sak hmasa ber a ni ta bawk a ni. Mahse, kum sanghnih sawm pahnih ah khan court in thi tura a chung thu vawi hnih lai a lo rel tawh chu a hremna tih nep sak a ni a. Agrahara Central Jail, Bengaluru ah damchhung lung intang tura a chung thu rel sak a ni ta a ni. Kum nga ngawt Jail-a a tan hnu kum sang hnih sawm pasarih khan Cyanide Lalnu chuan boruak a rawn nei lian leh hle a. Jail chhungah pawh Lalnu niin a inngai tlat niin a tanpui Saisikala chuan a sawi a. Tin, Saisikala chuan Jail chhungah Kempama chuan a vau nasat thu a sawi bawk a. Chawdawh tur pawha in line a peih ve loh avangin a chaw tura a dawhsa pawh tihluihna hmanga Kempama in a chhuhsak thin thu Saisikala chuan a sawi bawk. Tichuan, tunah chuan Cyanide lalnu KD Kempama chu jail chhungah a dam chhung hun hmang turin a tang mek a. Mihring kan nihnaah kan mimal zalenna hi midangte chunga hleilenna lantir nan kan hmang tur a ni lo tih hi thlirtute kan inchah nawn leh a ni e. Zirtawpnia video thar nen a hmun ngaiah kan inhmu leh theuh dawn nia. Inzavaiin mangtha muttui vek ule ka lawm e.